Nnɔn abien abɔ United Kingdom kasaɛbɔ ahorow a yɛn nsa aka ɔmam nneɛma ahorow bi so no yɛ atode nya nkontom nsɛm. Ɛnnɛ ɛda a etwa to koraa wɔ bosome a ɛto so asia no mu, Crucial Day, Crucial Month, Onyame yɛ adom a, ɔkyena, ayɛ sɛ wɔbɔ bɔɔl, second half no wɔbɛbɔ, na ɛkyerɛ sɛ afe no wɔakyɛ mu abien. Wote yɛn nka wɔ Ghana ha a, 87.5 FM, Kasafiri, Onyame adom nti, yɛtrɛw yɛn ntaban mu. Da no me kɔ me kurom okua me nhunu ba biara ekuro pɔn me kurom tutu ba biara wote hwee hwee hwee ɛda mu wɔ hɔ paa London nso onyame adom ara kwa bere biara ɔno onyame yɛ 92.4 FM da no ɔhemea bɛka akua apem twi wɔ hɔ yɛbɛbuem yɛbɛbuem atom one of the finest ebi nsi wɔ hɔ da nea wotie no nyinaa yɛ internet so edi kasafiri no ankasa yɛba bɛbuem wɔ hɔ DAB DAB plus Manchester ɛno akyi no nso no wa download app no Baabi a wonam biara, ɛne wonam Germany, Italy, Belgium no nyinaa wobɛtie Rainbow Radio International. Ɛno wobɛhu GH na afei UK na wona wosenge no na wona wokɔ no. Na ɛno akyi no nso no, Rainbow Radio Online dot com na woakenkan no pɔtɔ kasaa mu. Na afei wo ne yɛn anantew. Ɛnnɛ yɛ da a Awurade asiesie. Atifi nsɛm na etwa gu yi. Yɛnte aseɛ deɛ nti a wo sogye a yɛde ma woɔ, saa nso koraa nso wo mmara dwonsoso koraa a yɛsan de ma woɔ. Nanso Ghanafoɔ a wɔpɛ sɛ wɔte atua, wɔnom nsere nyeɛ mma yɛmfa mma wɔnom a demonstration bia nti Kwasi Ase, anɔpa yi yɛne security analyst bi adi nkɔmmɔ, wakyerɛ deɛ nti a. Na yɛde wo bɛkɔ ɛyɛ ɔman yi atɔeɛ mantam mu ne akɔ akɔhwɛ Apeate Mobɛkae a towerɛnkyɛm sii hɔnom ma explosion ɛnam so ma ɔman no anaasɛ kuro no deɛ ne nyina da hyee grabuu. Wɔsoafoɔ a wɔno na ɛhwɛ yɛn nsaase ne ɔbɔadeɛ ne paa ho nsɛm nso de ato dwa sɛ oh yɛba abɛsi kuro no koraa foforɔ bɛsisi adan de ama wɔn, yɛbɛdi nkɔmmɔ. Sɔɔ la,
yɛsɔɔe, yɛhu biribi. Papa bi ahyɛ ne ho akɔmfo ma wayɛ onyame de a, yɛbɛwura mu. Dɛn ne ne farebae? Wei ne afoforɔ pii yɛ nnɛ. Video dede yi a yɛbɛkyerɛ moɔ, ɛyɛ pantoma. Wai? Sɛ ɛnnɛ deɛ wopɛ ɔkaa na abɔ o. Enti ɛnnɛ yɛde video dede, video papa paa, wedding yɛ a wɔnom yɔ, ɛne fofol ɛfo wedding paa nso na ɛgye hyia toa di. Baabi a yɛbɛdi nkɔmmɔ awie yi ama wo nso so woate aseɛ no, yɛmfa no aseɛ no. ɛrema Last Resort Homeopathic Clinic ne Alternative Clinic no, na Blue Skies kyerɛ sɛ ɛyɛ anonomdeɛ dɛdɛ, ahoɔden wɔ mu ankasa. Adom City Estate teɛ yie wɔ ha, nkurɔfoɔ dan akyɛ wɔtɔm si dan na yɛwɔ a yɛde yɛn din ato, saa nso na Studio 502 sɛ bra ne yɛn streaming live bɛmfa mma wo, Grace Homeopathic Clinic sɛ Ghana ha nyinaa yɛn na yɛyɛ the leading homeopathic clinic a Yɛte adwuma no aseɛ na Lumi Trust sɛ oo wɔn kuta Lumefantrine ne Artemether ɛne deɛ aka aka nyinaa. Yɛtu malaria ase sɛ deku deku deku deku. Flycotex sɛ nnɛ yɛresusu atua yi, wɔn ahɛdɛ asiesie bea pɔtee bi a wɔn sisi adan ne nsaase nsaase, efie efie, bɛto aseɛ kumaa bi na ɛda efie wura anaasɛ asaase wura. Prophecy Scientific Herbal Center sɛ sɛ ɛyɛ honhom mu yadeɛ anaasɛ honam fam yadeɛ wo ba a, yɛbɛgye yareɛ no ba ne amu apomden. Yɛn live wɔ Facebook no so ɛnɛ awia, Rainbow Radio 87.5. Yɛn live ɛwɔ hɔ nom. Wakenkanfoɔ ɛyɛ Kwabena Agyapong. Mene. Kwadwo Asiedu Ansah ɛne ɔbea biako. Maame
Yafrah Antwi Wasiako. Mprempren yi, momma yentie nsɛm no mu ankasa. Yɛde wo rekɔ Sɔɔla wɔ atifi mantam mu, na amane a aba abɛka yɛn nsa no, emu yɛ werɛm, emu yɛ den. Bosome a ɛto so asia no, yɛawie no nnɛ o, ɔkyena no yɛawura ason no mu. Na ɛyɛ ade a wɔkyerɛ sɛ bosome a ɛyɛ ho mmɔborɔ no ne da a ɛso aduonu awotwe ne nnansa yi ara na wɔkɔhyɛɛ ne ho akɔmfo wɔ Sɔɔla kurom, Savannah mantam no mu, mantam foforo no. Na amaneɛ no kyerɛ a Ɛyɛ awerɛhosɛm paa. Ne nyinaa ne sɛ owura yi, ɛɛ, Nana Nkajuwa, a ne nyinaa mu no bere biara ne bere biara ɔne no di nkɔmmɔ kɔ anim yiye, na yentumi nhu sɛ ntawantawa bi na aba o, sɛ dɛn ade o nti, nansa yi na wɔn ho dwiriw wɔn sɛ. Ɔpanyin yi, anadwo kɔn koraa, anadwo, wabɔ mmɔden de sapɔw a yɛde guare bi, minnim sɛ sapɔw no nɛɛte de no bi anaa tete de no bi, ɔde hyɛɛ ne kɔn. Na nsɛm no baa ne yɛ sɛ, Dabi, yɛwɔ abelemkpe, abelemkpe ne sɔɔla bɛforo kaa bɛyɛ sɛ anan. Prince Kwame Tamaklo, sɔɔla, bɔe amanneɛ.
Bra Kojo, me kasa yi deɛ, amanfoɔ a wɔn wɔ sɔɔla ɛɛ Tuna Kaba mansin no mu ɛɛ specifically kura a ne din de sɔɔla no deɛ, Asɛm a yɛreka no abɔ wɔn ho fa sɛ, ɛba no sɛ amanfoɔ rehyɛ wɔn ho akɔmfo no, ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ wɔ Sɔla kuro dua no mu hɔnom. Na nti wei, saa asɛm wei, ɛyɛ nwonwa sɛ aberanteɛ a wadi twenty four years, Inusa Don Dada a ɛne de din a amanfoɔ nim saa aberanteɛ yi, ɔno ara ne girlfriend a ne din de Gifty, Gifty ne edin a wɔde maaɛ, sɛ Gifty yi se ɔne aberanteɛ no, Don Dada yi ntumi ntena biem. Na adekode nti a ɔne aberanteɛ yi ntumi ntena biem ne sɛ, ɔse aberanteɛ no nni adwuma yɛ. Enti obisa aberanteɛ biara a na aneɛ ɔma no excuse. Wei ɛna yɛse ɔsɔfoɔ bi a waba hɔ nom ɛnkyɛeɛ eti wɔn betumi aboa na aneɛ Gift Gift atumi adi yie. Enti ɛma Gift ɛkɔ kaa ɔsɔfoɔ yi ho ɛna aneɛ prayer camp a wɔn bieɛ no aberanteɛ yi ɛnyaa niteɛ sɛ Gift ɛne ɔsɔfoɔ yi ɛretwe mpena enti wakɔ pie mu ɛwɔ saa prayer camp no. Wei ɛna Don Dada ɛkɔ pie mu wɔ saa prayer camp yi a. Ɔkɔe ampa ara pa, Gifty ne ɔsɔfo yi nyinaa wɔ saa prayer camp no wɔ Sola nti ɛma ehu bɔɔ no ɛna deɛ ɔka kyerɛ wɔn so ɔne abusuafoɔ wɔn kɔɛ so ɔba sie a sɛ ɔkɔyɛ ne ho yie wɔ nwuram hɔnom baabi wei ɛna deɛ aberante ɛkɔ pɛ ahoma bi a aneɛ ɔde sɛre ne ho akɔmfo wɔ nwuram mu wɔ Sola kurodua mu ase ɛdi bi ka sɛ deɛ aberante dɔ dada watoa nananom wɔ nseɛ do nyinaa sɛ Ɔno ara ne girlfriend, anaasɛ ne mpena a ɔne no tena tena akyɛ yie paa no, wakɔ so sɛ ɔne ɔsɔfoɔ bi ate prayer camp a ne nyinaa sɛ ɔsɔfoɔ no agye Don Dada girl. Enti wei na ɛnam so a aberanteɛ yi akɔhyɛ ne ho akɔmfo yayaaya ne nnurada yi wɔ Sɔla. Yɛ Tamaklo. Miriam.
Ɛɛ, enti sɛ sɛ wotie mu no, kyerɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ne ɛyɛ ne yere anaa ne mpena, Gift no?
Ɛ ɛ, Gift no yɛ ne mpena, wɔnwareeɛ. Ana wabue mu ama obi foforo, saa na ɔsusu no? Ɛɛ, ɔse Gift no ne ne agya, Gift nso ɔne no ntumi ntena, enti na anka ɔhwɛ Gift no mpo na ane wapa no akyɛw. Enti amanfoɔ na ɛka kyerɛɛ no sɛ o, na Gift no se ɔne ɔsɔfoɔ bi ɛɛ na ɛretwe mpena. a ɔda biara da no gye ɔte ɔsɔfoɔ no prayer camp wɔ nwura bi mu wɔ Sɔla hɔnom. Nti ɛma Donella no dii akyi kɔpie mu wɔ saa prayer camp no a hɔnom na ampa ara ɔkɔto Gifty ne ɔsɔfoɔ no wɔ hɔnom.
Nti ɛkyerɛ sɛ obi bɔɔ no amaneɛ no Ana Gift ho dɔ ayɛ sɛ aman nti, odii akyi ara kɔɔ ɔsɔfo no hɔ nso kɔtoe sampɔn ne ɔsɔfo no wɔ hɔ, na ɛsɛ sɛ ama ne koma bu afa so ma wɔakɔhyɛ ne ho akɔmfo yi. Saa pɛ, enti ɔ, ɛ, sɛ, ɛ, ɛ, sɛ, ɛ, a, ɛ, abusuafo kyerɛ mu a, ehu bɔɔ no paa. Ná wɔn, wɔn nwi, wɔn na wɔnim sɛ obetumi, ɛ, ɛbetumi ap, ɛ, ɛnam wei so ma aberanteɛ no akɔhyɛ ne ho akɔmfo. Enti ne wura na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, o, ɛ, ɔfa nwura no hɔnom, like, ɔkɔyɛ ne ho yiye. na ɔbɛsan aba. Nti ɔmo twɛn yɛ ara na anne aberante yi na ɔ, ɔma ɛna ɔkɔ, ɔmo kɔ pie mu ɛwɔ nwuram hɔnom a ɔmo hwɛ yɛ aberante yi na wahyɛ ne ho akɔmfo ɛwɔ hɔnom. Aw!
Aw! Boo! Awerɛhosɛm ni, mpanyimfo se, ɛne ɛhu ɔtan mma. Aw o! Tam akoro yɛde bɛsi ha? Yɛde bɛsi ya. Afra, Yes.
na woka biribi.
Ah, sɛ ɛyɛ ɔbaa nti a, meboa. Ɛɛ, ɔse ne mpena na ɔtee sɛ ɔsɔfo bi we. Ɛna ɔbɔɔ mmɔden akɔdi akyi nso ɔkɔtoo sɛ ɔsɔfo no we. Oh! Nti n'ani hui na ɛsɛ sɛ ebu ne koma Oh! ne sɛ ɔkɔ yi. Girl no te ase o, wo na wawu. Fɛ yɛ ne owuo deɛ nka fɛ nyinam owuo. But girl no te ase.
Mm, na adɛ na sɔfo, sɔfo wɔ ɛho sɛ na boy no wɔ hɔ. O sɛ, tama kuro kyerɛ sɛ ɔne na gyan. Ah, na wɔn agya no ne sɛ, eh, na wɛrɛ di ase. Wani sɛn bi ɛgye saa ɛdɛn. Eh, na saa broken heart no, ɛyɛ ɛyi, before, during and after. Ɔnso di, ɔni, bisa kwamra.

So ehia woangu mma wo ba nti? Abusua Adwene yɛ wɔ Facebook no so, yɛn deɛ ehia me paa. Mm. Rainbow Radio 87.5, Adwene yɛ wɔ hɔ, yɛnkɔ.
Mm.
Enti ɔba nti engu, efisɛ ɔba baako pɛ ku wo a, mma mpempem na bɛbɛwɔ yie sɛ babesie woɔ. Wote? Mm. Bɛrima nti wo nso engu. Hwɛ, wonim bɛrima bi krahye a krahye wɔ so a, Kwadu Osɛ, Kwabena sɛ wɔmfi wo anti no, mm. woku ho. Ɛnyɛ saa, sista, ho ɔfɛ wate. Kwabena sɛ wɔmpɛ wo ama no nkɔ. Na kwadwo bɛba yɛntoa so neɛnko yɛne mu ɛ na studio five zero two sɛ oh ɔbɛ streame live ade ama wo yɛde camera paa sɛ camera nie na ɛsi wo soɔ bɛɛma anaa ɔbaa anaa ɛdɔm na ɛnɛ kyerɛ sɛ mokɔ bɛnkum na camera yi nie mokɔ nimfa na camera ooh sound a sound picture quality a picture quality ɛyɛ gyɛgyɛ na ɛba sɛ bi a Multiple camera production nom ne documentaries ne corporate video production, digital advertising ne studio rentals ne nyinaa dea oh na ɛno nso koraa deɛ wo san studio 502 ho akɔ akɔ wu fa ne nyinaa brɛ yɛn na yɛnyɛ na yɛmfa mma wo yɛn yɛwɔ directors mu directors editors mu editors camera men ɛna motion graphic designers a wɔnom abene te adwuma no aseɛ nti no yɛkɔn dɔ adwuma no na yɛnim deɛ yɛyɛ biaa frɛ yɛ sisi a wɔ 0244. nine three three nine four four zero two four four nine three three nine four four studio five zero two sɛ ɔyɛ the digital video expect ɛno na mekyerɛkyerɛ mu saa deɛ na kyerɛ sɛ wosan yɛn ho akɔwu pɛɛ mesrɛ wo ɛɛ fa ho bɔ yɛn na ɛmoa wa yɛ camera nkoa ne internet ne social media nkoa deɛ a ɛyɛ studio five o two yɛn to akaseɛbɔ no so na yɛn ko yɛn nim a yɛn te aseɛ deɛ ntia Kyerɛ sɛ, nnɛ yi na abɛhyɛ a obi sɛ ɔyɛ demonstration atia aban bi, adwuma bi mu, obi sɛ ɔyɛ demonstration, sukuufoɔ sɛ wɔyɛ demonstration, mmarahyɛ badwafie nanom nso kɔ demonstration na ayɛ sɛ Ghana ha no deɛ, ampa, ɛfiri nkwadaa mu ara kɔ mpanin ne deɛ ɔtwa toɔ no, yɛn suban wɔ demonstration ho yɛ baako pɛ, either sɛ yɛbɛhyehye tiles na yɛasɛe school buses na yɛasɛe administration block, anaa yɛbɛto apolisifoɔ boɔ, anaasɛ yɛbɛwe ballot papers wɔ parliament, na ɛsɛ yɛn suban no deɛ saa ara. N'anom na nnora ɛne ɛne nansa. Ɛnneɛ ɛyi sɛ Ghana yɛ den demonstration o, sɛ wɔn ahoni a Arise Ghanafoɔ yi ɔyɛ yi a wɔnom de kyerɛ abufuo ade atena abɛn sɛ petrol boɔ ayɛ dene dodo. Seesei kenka a first paa fifty pesos ɛnnɛ kenka three cedis, yɛ ɛno nso koraa wotɔ a gye sɛ wotɔ bɛɛ mmiɛnsa koraa ansa na aso. Ne nkyenam koraa na ne boa yɛ dzene, ne kankan mu ne footsteps nom ne adeade. Ntsi aban yi, wɔtse edwasowa yi a Mampanin Akuffo Addo na ɛda wɔnom ano yi, ɛdeɛn na wɔɔyɔ? Ntsi ɛtse sɛ adeɛ a wɔnom tse ntɔso kɔkɔɔ ade akyerɛ aban na wɔn akyerɛ aban ne sɛ, deɛ ɛkɔ soɔ ne deɛ wɔn bo nnwo so koraa, wɔn kasa ama Ghanafoɔ nyinaa, enti ɛbɛyɛ a aban no mpɛ biribi nyɛ mfa ho. Yɛn ho deɛ kɔkɔ yɛyɛ. Oh, na neɛ pitei pitei mpitei eei aboɔ paa

Na wo ankasa deɛ wohyɛɛ ɛne nansa demonstration no na wohyɛɛ no adeɛ soso a, ɛkɔɔ sɛn no so oo, ɛne nansa no biribi ka de fa ho? Na wɔbɛtumi akyerɛ deɛ nti a manfoɔ a wɔyɛɛ demonstration no wɔtɔrɔ too saa? Ne yɛse oo, Owura Mɛnkɔ. Ne ɔse saa mantra bi a wɔkɛkaa sɛ order from above no, ɛno na ɛtu manfoɔ no asoboa koraa twa wɔnom adankramoɔ a seesei ɛnam saa yɛ so nti a wɔnom yɛɛ saa demonstration. Saa kasa bi wɔ hɔ na sɛ obi bo fu na ɔkaka ho a, Ɛnneɛ, deɛ ɛhu yei saa pɛpɛɛpɛ na ɛbɛtumi asie. Saa confusion no, even though I criticize and I condemn throwing of stones on the police personnel, I think sɛ saa da from above no ani na ɛkɔɔ so first day demonstration, all the violence. Wowɔ relationship issues, wokɔ councillor hɔnom a, the first thing councillor bɛyɛ is to let you.

Ɛno akyi na ɔnumonyamfoɔ Adib sane kyerɛ sɛ wei yɛ ne nansa deɛ yɛ a deɛ ɔhunuiɛ ne deɛ ɛkɔfaa pinkyenpinkyen no ba na ne wɔkyere mo no ɛna Kwabena Agyapong bɛdi sɛ nti ɛnoa nso so ɛnoa so ɛnoa deɛ ɛkɔ yie pa ara ɛno nso so wɔkyerɛ deɛ nti a ɛne sɛdeɛ n'ani sɔ ɛsɔeɛ sɛ manfoɔ a wɔnom te atua no tumi hyɛɛ wɔn ho so saa. Peniel as they agreed in principle ɔmo faa route ɔmo faa jubilee house anim nothing hap nothing happen absolutely noth what are we talking about hwɛ the way a yɛ constitution has been drafted there is absolutely no no no way whatsoever police bɛtumi awɔ independent eh independent however ehm yɛwɔ police officers a ɔmo yɛ very principle ɔmo yɛ very professional ɔse

Yo, Donkro kaseɛbɔ na wasoko so wɔ Rainbow Radio International. Sɛsi ara na Kofi Asoko ba ha, na n'asɛm nyinaa ne sɛ ɔkɔtoa aberewa bi a ɔwɔ mfirihyia aduɔkron anum, 95 years, na aberewa no bɔ tactics. Tactics a ɔbɔ no nyinaa no, wabɔ tactics 55, aduonum anum. Kyerɛ sɛ ne sisi mu yɛ den sɛ benta. Aberewa, woyɛ ababaa wate? Wo ho na atwam na woyɛ ababaa? Ne nyinaa no secret no ara ni, Last Resort Homeopathic Clinic and Alternative na ogye ne nnuru. Na sɛ woakyi nnompe, afei wo nan kotodwe kora no na ayi, ne wo baabiara a ɛyɛ nnompe, wherever the bones, wɔbɛbua wɔn atene ama wo. Efisɛ adɔktafo no ba afeafe ano wɔ aburokyiri. Afei obi wɔ hɔ a mpa so yɛ gwenoni atenka, nti ɔda hɔ a wobɛka sɛ funu. Ana dua awu? Atenka no na inna yuu atenka no wom ɛsɛ wɔ sparke atenka no sparke saa pa anigye nkoaa saa da no wɔn antua ka koraa wonte ee anigye ni mpakyɛw hwɛ nga kyikɔ nungua kantamanto ɛyɛ yifɔ no o Alhaji Tabora ana Somenya frɛ yɛn wɔ 0550 042377 0243 327038 last resort W'adanse ni, sika, kete, kete, kete, kete, kete.
Na abusua sɛdeɛ nsuo no gu so a ɛretotɔ no, mepaakyɛw, ɛnnɛ nnipa bebree na wɔn ani atutu aka wɔn nsam, ebinom daberɛ mu nyɛ, na ɛnam saa yɛ so ma nkurɔfoɔ aso ayɛ hye paa. Fly Kotex sɛ, sɛdeɛ ɔyɛ maa wo last year no ɔyɛ ama wo afei nso. Ne nsaase a ɛda yie, kaa so akɔti ne ne mpɔtam. Ɔreyɛ wo nkrataa nyinaa de aka wo ho de ama wo. Manso nni ho, nsuo tɔ nyini mfa wo so. Ne nyinaa, 4800 Ghana cedis pɛ na Flycotek de rema woɔ. Asaase no, ɛho nkrataa, biribiara, 100 prɔto pɛ na wɔayi asi hɔnom a wɔde redi saa dwuma yi a yɛreto nsa afrɛ wo sɛ bɛka ho. Wɔrekyekyere whole community wɔ Kasoa Koti mpatamu hɔnom. Yɛn nti, bɔ mmɔden sɛ wode w'ani bɛkyerɛ Flycotek. Wokɔ a, one cedi koraa wontua, gye sɛ yɛde wo akɔ aba na w'ani gye ho ansa na yɛne wo ayɛ nhyehyɛeɛ.

O, sɛ ɛyɛ honhom mu deɛ, sɛ ɛyɛ honam fam deɛ, deɛ ɛhia ne sɛ woa wowɔ pɛpa ne sɛ yadeɛ no mabrɛ no, mempɛ yadeɛ no biom, wonyaa di to mu saa a, apɔmuden koraa yɛ wo deɛ in advance ansa mpo na watu no ade asi Prophecy Scientific Herbal Centre na Prophecy Scientific Herbal Centre sɛ wotie die prophecy no a Nyame nsa wom, wotie scientific no a oh yɛabene paa na ɛba no herbal no deɛ na ɛkyerɛ sɛ yɛdie mu, yɛhɛdaa tena ase na yɛadendan yɛto saa. wɔ nhahamma, nnubena, nnutan ne nnunsini ne deɛ ɛkeka ho nyinaa mu. Enti sɛ wode wo yadeɛ no reba a, anaa wode problem bi reba na ɛsɛ sɛ wonya ahotɔsoɔ sɛ ɛsoro ne fam nea aka abɔ mu a sesei yɛde regye wo ba, na sɛ bia woyɛ nsadweam anaa sɛ barima a wode wo something redi agorɔ wo nsa mu, masturbation, ah ɛnyɛ koraa eh. Abaayewa bi nso wɔ hɔ a, ɔde ne sɔm te so ayɛ sɛ stia, na anɔpa na ne nsa nam so, awia ne nsa nam so. Aba! Mɛma no abue yi. Makora sɛ seesei makorakora ate aseɛ sɛ Nyankopɔn ayi Bible no aka sɛ nna a ɛtwa toɔ no, barima baako biara ne mma nson. Makora sɛ wawo ba, waware baako pɛ, ayi, kwabenawaa baako pɛ. Asoku koraa de wɔn no ɛna ɛyi Joshua deɛ ɔde yɛ ɔho nti no mo nyinaa no ni kwan sɛ wogoro wo ho saa ɔbaa ɛwɔ sɛ wotumi batabata bɛɛma na bɛɛma twiw deɛ mu ɔde na ɛyi daeɛso bɔne ɛne sɛ bi a obi ahyɛ ɔbɔ bi a ɔni soɔ chronic diseases ɛyɛ ahom nti o stomach ulcer ɛnom ne prostate cancer stroke diabetes ne eye problems nyinaa

Abusua putuporɔ amanneɛ a ɛda hɔ ne sɛ, Ghana mampanin dada John Dramani Mahama, me ne wo kasa yi, wɔrekasa ɛfa the economy of Ghana ɛho sisi a, yɛn nti yɛde wo ɛrekɔ na yɛn amanebɔfoɔ ɛwɔ hɔ nom, yɛabrɛ wo live update ɛde afiri dwumadie no ase. Na kyɛ sɛ ɔhwɛ Ghana yɛ car yɛ deɛ, yɛ sika, sɛdeɛ yɛdi noɔ, covid ne ade, ɔmampanin dada John Dramani Mahama ɛna ɛrekasa, nti no yɛmfa wo nkɔ hɔ mmra, wahu.

in the hope that it will end up at the feet of a new administration that will take over from them in twenty twenty five. The current path.
Ghana mampanin dada John Dramani Mahama a na wotee ne nka no gu so a ɔrekasa about the economy of Ghana. Deɛ waka no seesei no kyerɛ ka ahodoɔ a

Wɔadi sika a ɛwɔ hɔ nyinaa ama daakye sika nyinaa a wɔde asi awowa agye yɛn no nso ho mfaso adi. Na aban wei time a wɔwɔ opposition ɛkaa sɛ ɔno John Mahama n'abɛn no n'aban no ɛyɛ lazy government na kyerɛ sɛ akwadworɔ amamuo nti na ɛmaa wɔn kɔɔ IMF no nti na ɛbira so sɛ ɔsɛ nka ɛkɔ IMF nanso deɛ wɔn kaeɛ no aba ɛsɛ ataataa wɔn nti wɔn ntumi nkɔ ɛyɛ IMF. Ɔse aban wei mmu akonta na finance minister gye sɛ Parliament sɔ n'aso twerɛ dɛdɛdɛdɛdɛdɛ twe no ansa na wakɔbu akonta, ɛno koraa nso mpo a ɛnyɛ akonta papa bi na ɔbuiɛ. Ɔgu so a ɔrekasa, deɛ aka akyire biara no yɛ kaseɛbɔ ahodoɔ mu yɛde bɛbrɛ wo. Nti ɛm sɛdeɛ awiewie Ghana saa Mako ne Adu yi, ɔbɛba ɔbɛba, sɛ ɔba ɔnyɛ sika. Sɛ nti na ɔrekasa ho no, ɔwie a ɔbɛma solution, ɛne deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ.
Kufuor wɔ so no, ofi so no, ogyaa biribi toom ma wɔbae no wɔde tua ka, which is nti tie ne kasa no yie na ɔsɛ Akufo Addo bɛkɔ no ɔnya ɔde bi nto a ɔba ɔde bɛtua ka nti sɛ ɔno koraa wanyɛ specific sɛ ɔno ɔba ɔsɛ deɛ ɔbɛba no deɛ ɔbɛba no but adeɛ baako a yɛyɛ so sure about deɛ nkɔmmɔ a yɛredie nyina ade baako a yɛyɛ so sure about Sɛ sɛ wonya blue sky drink no bi a yɛ no no ɛboa wo ama ɛnɔrehye wo nipadua yɛn yɛ yɛ so sure about it paa sɛ ɛnɔrehye wo nipadua no ɛma wo ahoɔden ahodoɔ hundred percent natural ana kyɛ sɛ blue skies foɔ didi dwuma ɛwɔ hɔ yɛ squeeze natural juice sɛdeɛ afiri hɛ anka a fresh mango a fresh banana a fresh everything fresh pineapple a fresh ana yɛde ayɛ juice yi ɛde ama woɔ na yɛwɔ ice cream obi bɛsɛ has cream Yɛwɔ has cream nso wɔ hɔnom a oh! Fresh coconut milk delicious smooth dairy own fresh has cream ankasa. Dairy free ice cream a kyerɛ sɛ wo Ɛyɛ nsa ka fresh bi a te sɛ yɛma wo ne nufusuo. abusua no Ɔsɛ nyinaa. nufusuo sɛ Wo ɛyɛ sɛ fresh. Sɛ ɛyɛ fresh te sɛ te sɛ deɛn? Te sɛ dɛn? nufusuo. Dabi Wose- sɛ first action a ɔyɛ de Wo- wopa kan ɛyɛ kyim fresh kakra te sɛ gua no mu na yɛmfa nyɛ dɛn? practicals.
Ahaa. Enti na ɔma wo nsa nka bi wate aseɛ. Woyɛ event biara na wohia bi a frɛ Blue Skies 0244 344 five seven eight zero two four four three four four five seven eight anaa zero five four zero one zero six two nine one. Yɛretoa Dɔnkoro kaseɛbɔ so, Rainbow Radio International so ni, ɔbo fa, dade fa. Yɛde aburokyiri aba Ghana, yɛde Ghana akɔ aburokyiri. Yɛntoa nsɛm no so, yɛntoa nsɛm no so. Na ɛyɛ ade a Pan-African Parliament sɛ sɛ wɔayi ɔpanyin foforo koraa. Na nti ɔpanyin foforo a wɔayi no no nsɛm nso yɛde bɛba. Na yɛnkɔ apeakye. Ɛɛ apeakye yɛ o. Apeakye daa no yɛra ana yɛnya no tee sɛ apeakye ɔhaw ato wɔn, disaster, ɛne yɛbɔ mpae, Awurade ei, Awurade ei, Awurade ei. Me ne no ka sɛ Prestea, Huni Valley, Minisipa, Atɔeɛ Mantam. Nti ɛnam so ma aban ɛkɔɔ no koma mu yie. Aban dɔ nna ɛne Ɔmampanin Nana Addo Dankwah Akuffo Addo ɔda Mama Rebecca ɔse oh Your Excellency adɛn na ɔse daabi Apiakye me da me nna ɛnam so ma ɛnnerɛ yi ara no Minister of Lands and Natural Resources Honourable Samuel Gyina Abu Gyinapɔ wakɔ Asra hwɛ na aberɛ odui no Ɔsɛ aban ma ɛbɛkyekyere kurow foforo ama wɔn. Kurow foforo a ɔba abɛkyekyere ama wɔn no yɛ abɛɛfo kurow a ɛbɛpepa awerɛhow nyinaa afi hɔ. Yɛn kɔn no yɛ ne Deputy NADMO, Municipal NADMO Coordinator, Owura Lewis Afo nni nkɔmmɔ. Owura Afo, yɛma w'ahaba Rainbow Radio International so.
Yoo, megye wo so. Mikyia wo ne w'atiefoɔ nyinaa nso. Yoo, na Prestea, Huni Valley, Ɛyɛ ɛɛ Apiakye, ɛhɔ abrabɔ te dɛn? Minister ba hɔ nnɛra, nkɔmmɔ bɛn na ɛkɔɔ so?
Yoo, meda ase. Ame nsa nkyia atiefoɔ biom, na menkyia mpaninfoɔ nyinaa. Saa pɛpɛɛpɛ te sɛ deɛ woka no na ɛteɛ. Ɛnnora da, aberewa yii poma kwan maa.

Afei deɛ nhyehyɛeɛ a ɛnka wɔ me ho biom no nyinaa no, na Minister a ɔda saa dwumadie yi ano no nyinaa ɔnyaa kwan mmaeɛ. Mmom na PHA Honourable Banito Bio deɛ, na nɔpa, awia, anwummerɛ nyinaa yɛ ne na ɛwɔ ha. Nti na ɛwɔ sɛ Minister no ankasa ba na officially ɔde n'ani bɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ dwumadie a Ɔmampanin somaa no sɛ yɛnhwɛ nyɛ ma Kweatefoɔ nya baabi ne nka fɔm kinto ɛhwehwɛ kɛtɛ bi wɔ ha ma me ɔmo ne nkanfo ɔmo kinto sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo tɔ a apeɛtefoɔ ɛɛ nya problem bi mu hwehwɛ hwɛ ɛɛ akɔ so dwodwo anaa na ɔbaa no nso saa na na ɔnoabo Isaac Dasmani a ɔyɛ MCE no ɔde dwumadie no ato n'akwan pɛpɛɛpɛ nti na kyɛ sɛ ɛyɛ anigye sɛm Na mmerɛ a na ɔba bɛduruu ne saa wiee no nso, yɛkɔɔ Oda Pierte site hɔ kɔyɛɛ inspection sɛ National Institute of Surveyors nso adwuma a wɔba bɛyɛɛe sɛ sesie a wɔma survey, ɛhɔ nyinaa na yɛbɛtumi astate asi dan no nso. Ɛho adwuma te sɛn? Na ɛno no nkyekyɛm no yɛ mmiɛnsa. Yɛwɔ core area a ɛhɔ na ɛyɛ kuro dada no mu no a dan no nyinaa dwiri gui no, na kyerɛ sɛ engineers no awie biribiara ma minister gye tom sɛ ɛyɛ nokorɛ. Ɔkɔ na ɔde amanneɛ akɔbɔ ɔmampanin ne n'abadiakyire sɛ sisiiɛ yi deɛ Nyame ayɛ adom a asaase no so da hɔ a yɛbɛtumi de asɔ abɛbɔ fam ne asaase asi apeɛtefoɔ dan no. Afei yɛwiee no yɛbaa kampo ha ankasa bɛhwɛɛ baabi a na wɔnom da tɛnte no mu no sɛ ɛyɛ nokorɛ yɛama wɔn dan no wɔatu mu ampa ne kyɛsɛ no nso Osei Ayoh no, owiei na ɔne ɔmanfoɔ dii nkitaho na ɔde too obi biara anim sɛ Ɔmampanin Nana Addo Akufo-Addo ne bɔhyɛ a ɔde hyɛɛ Apeɛte man sɛ ɔbɛhwɛ ma wɔn dan no yɛasan asi no bio mu no, Nana nsesaa n'adwene na ɛda so kura mu. Na deɛ na ɛyɛ anwanwasɛm wom kakra ne sɛ ɛnkyɛeɛ biara no yɛtee sɛ na Ghanafoɔ bi reka sɛ, yɛde Apiete Support Fund no mu sika na ɛrekɔsi National Cathedral, ɛberɛ a Honourable Jinapor gyinaa simpie so ka maa amanfoɔ nyinaa tee sɛ ɛnyɛ nokorɛ da sɛ yɛde Apiete Support Fund mu sika rekɔsi National Cathedral, na hwee be a ɔrekɔ yi na ɔrebɛkɔ no nso mu no a ɔbɔɔ no amanneɛ wiei no na nananom nso maa me ne Sir yɛɛ aware sɛ, sɛ ɔkɔ na sɛ mpanimfoɔ bɛba na dansie no atumi ahyɛ ase a, agye sɛ yɛyɛ amanneɛ ne amanneɛ de ma asase no na kyerɛ sɛ biribiara ayɛ kamakama. Nti wɔahyɛ sɛ nnawɔtwe mmienu a ɛdi anim yi no, nananom ne mpanimfoɔ nhwɛ na wɔnyɛ saa amanneɛ no. na ne naawɔtwe baako a ɛbɛtɔ so aka ho ma no ayɛ naawɔtwe mmiɛnsa no mpanimfoɔ nso ayɛ ahoboa na sɛ ne mmaeɛ a ɔno maba na yɛabɛ de aso abɔ fam na kyɛ sɛ afe a ɛte dɛt no ankasa ase kuro no yɛbɛhwɛ na ayɛ akyekyere kuro no menua. Sei na ne mmara asɛm no teɛ. Yiw, sɛsɛɛ yi ɛwɔ bɔkɔɔ de, efisɛ bere a atoyerɛnkyɛm no bae no, yenyaa ntetee se mmarima no bi ne mmea no wontumi ne wɔn yerenom nkɔ nna mu. Ade no ahyɛ wɔn so araa ma osuro ne ade. Sɛsɛɛ wotumi hu sɛ ɔhaw no a ɛbae no, nkurɔfo werɛ afi kakra.
Yiw, me nua, ɛwom sɛ asɛm wei a woreka no yɛ bɔkɔɔ saa na atiefo a wɔretie wɔn Asɛm bi wɔ hɔ a woka bɔmm wie no afei no ntɛn na wei nko ara na wuhu aka. Ɛyɛ ade a me ankasa as Deputy NADMO Director na medwene ho sɛ eh yɛmfa no sɛ eh wo yere koraa anaa wo girl abɛsra wo na ebia wonhyɛ da nni dan, hwɛ ateetee a wofam saa mmerɛ kakra no. na me ne me yere te na simma mmienu pɛ, ɛdan nyinaa abubu na afei yɛabɛda baabi a yɛnnya baabi ntena. Wohu sɛ ɛyɛ ahomtesɛm paa. Enti ne nyinaa ka ho na ɛmaa mpaninfoɔ hwɛeɛ ma yɛyɛɛ, yɛkyɛɛ dan no. Ɛdan no nso, ne nkyɛeɛ mu no, oh, yɛ consider Parent, Eh, wo mma anyinyii kakra mpo a, yɛma wo extra one. Mmom no, menka asɛm wei wɔ Nyame anim nokorɛ sɛ, ɛnyɛ obi biara a ɔyɛ apeateni biara na anya adan no bi ada mu, mmom no, wɔn a yɛde wɔn baa tɛnt no mu no deɛ, ninety nine percent anya dan a asomdwoeɛ wɔ hɔ. Na, eh, amanfoɔ no astate wɔn ara dwumadie. kama kama me ne wo kasa yi last two weeks IOM International Organization for Migration foɔ bae ɛbɛ maa akuafoɔ maako maako sixty three kafo kafo ɛɛ sekan Wellington boot ne mfudeɛ sɛ ɔmo nfa nsate wɔn nnwuma ɛɛ ɛɛ plantain chips obiara ntɔ bɔɔdeɛ oil. dɔkofoɔ ɔmo brɛ ɔmo dasɛn ne ade it's like they are getting back to their normal business nti anigyesɛm no asan aba biom ɛma me ne wo ka sɛ yɛbaa ha me ne apemfoɔ no yɛ nineteen na emu six awo sisi a meka sɛ apemfoɔ no asan adɔɔso ɛkyɛw sɛ ne ntam wɔ obi na akyi deɛ nti wotumi hu sɛ nkɔmmɔ ɔkɔ so nkakrankra saa na awurade koraa hwehwɛ ɔbɛnye awia rainbow atiefoɔ wɔ fie ne aburokyiri yɛda wase wade gye berɛ no berɛ no na afiakye yɛbɛba bɛdi wɔ nkɔmmɔ bio yɛn nso yɛda wase sane sɛ asɛm yi sii yei Eh journalist a mowɔ Ghana ha, moadi mu akoten na Rainbow foɔ moayɛ ade bebree. Nyankopɔn nka mo ho na ɛyɛ mo dwumadie nyina ɛnyɛ nkɔsoɔ.
Meda ase. Amen amen ɛno nti na ɔde ninety two point four ama yɛn wɔ London no na awurade deɛ ɔwɔ wim ɔwɔ wim obue ne wusiwusi ana nhyira nkoaa yiw nea yɛte yi yɛ Deputy NADMO Coordinator Prestea Huni Valley Municipality Atɔe Mantam Owura Lewis Afo nti baabi a yɛadu ne de

Ɛfa ma atiefoɔ no ara sɛ nso ɛma me sɛ ɛyɛ amanɔne nsɛm ne afisɛm a yɛn nsa aka ne aboaboa ano a yɛde reba. Ketewese, ɛnyɛ dodoɔ awurawura biara, deɛ ɛsɛ na ɛfata na ɛwɔ sɛ wote no, ɛno na Mister Stanna ahyɛ ama me sɛ memmɛkenkan mfa ma mo. Ɛdin a megye so yɛ Fantastic KG. Afei tie radio no din. Yɛreba, yɛbɛhyɛ aseɛ de afiri nkurɔfoɔ nkuro so. Amanɔne. Rainbow Radio. Yɛde aburokyiri aba Ga Ghana Ghana Yɛde Ghana akɔ aburokyiri aburokyiri. Yɛnhyɛ nsɛm no ase mfa mfiri caf wɔn akakye na ne caf mpanyifoɔ atumi aba abɔnten na wɔn de aba abɛto dwa sɛ coach of the year wɔ mmarima no fam ɛba no sɛ caf wɔn so dwumadi a da bi wɔn yi na wɔn bɔ coaches no wɔn aba so no ɛyɛ adeɛ sɛ aberanteɛ no din ne Kamon Malu wɔn yɛ coach de ma Burkina Faso ɛna Ami Abdo nso yɛ coach de ma Comoros papa no din ne Carlos Queiroz wɔn no yɛ coach de ma Egypt ɛna Pisu Mosmani na ɔbɔ adwuma de ma Ali, na owura ne din ne Tom Saint Fate, wɔn nso wɔ yɛ The Gambia, ɛna Florent Bench, wɔn nso Ares Berkane, Vahid Lahozodjic nso wɔ Morocco, ɛna owura ne din ne Walid Regrugui, wɔn nso wɔ Wydad Athletic Club, na papa ne din Aliou Cisse, ɛna ɔyɛ coach de ma Senegal national team, ɛna Mandela Nikazi, wɔn nso yɛ coach de ma Orlando Pirates. Wei mu ne mmeranteɛ ne CAF mpanyinfoɔ abɔ wɔn din sɛ wɔn ba bɛtwam na afei no wɔn atumi asɔre liste na wokɔ pie bɔ caf player of the year red maris ɛyɛ yɛ aberanteɛ a wɔn firi algeria wɔsi na kan de ma manchester city ne din atumi abɛpiam bertrand traore wɔn nso din ɛwom ɛna aberanteɛ ne din ɛne blati tori mmeranteɛ ne din ɛdɔɔso vincent abubakar ɛfiri cameroon ɔsi akan de ma al nazi ne din ɛwom Owura no de ne kaa tɔɔ nkɔ ɛkan bi firi Cameroon, wɔn nso sisi ɛkan de ma Lyon, wɔn nso din wɔ mu, edin ahodoɔ bebree no ara na no nso atumi pue mu, na Mohamed Salah mu nyinaa wɔn din nso atumi apue mu. Na CAF Young Player of the Year no, ɛyɛ adeɛ sɛ ɛno nso so nominations no, ɛno atumi aba kama. Na Kamal Din Sulemana bɔ si n'akan de ma Rennes, wɔn firi Ghana, ne din wɔ mu, ɛno ne nsɛm kakra, nnɛ yi ɛno nso afiri hɔ reba, na wokɔpue mu a Ali Boboko no, Wɔn akatua a ɛna awiei report a ɛsɛ ka ne sɛ wɔatumi appoint owura no din ne Ricardo Soares a wɔno afiri Portugal sɛ nnɛ yi ɔmmɛyɛ coach mfa ma Ahly club no. Ɛno ne kakra a nnɛ yi yɛn nsa aka a yɛde reba na yɛntoa so kɔpie mu. Kalidou, ɛyɛ Koulibaly, wɔno nso akakye na ahyɛne so mam sɛ ne agent ade din ɛne Fari Ramadani. Papa no sei nnee no, wɔkɔ akɔhyia Chelsea mpanimfoɔ na wɔatumi ne wɔn atwetwe nkɔmmɔ wɔ London. Na aberanteɛ no, wɔn aba abɛhyɛ ka atumi de ama Chelsea. Na Manchester City sei nnɛ yi, yɛmfa nto dwa sɛ sɛ Neymar, wɔn firi Paris Saint Germain a, wɔma yɛn credit sɛ wɔbɛtumi de sixty seven point five million euros atumi akɔ akɔ akɔfa aberanteɛ no din nso ɛne Neymar. Na nnɛ yi, wɔabɛhyɛ ka atumi de ama abɔbɔkuo a ne din ɛne Manchester City. Ɛno ne kakra a nnɛ yi. yɛde afiri hɔ so de reba na Paris Saint-Germain a wɔbɛkɔ no wɔatumi akɔmplete deal. FC Porto aberanteɛ a ne din ne Vitinha ɛnɛ no ɛyɛ confirm sɛ aberanteɛ no ba bɛpiem wɔ PSG ɛnɛ yi ɔba bɛsi akan atumi de ama wɔn to 2027 ɛna ne contract no ɛno nso ɛbɛtumi ɛnde na officially no papa ne din Ernesto Valverde a wɔn yɛ former Barcelona manager no Ɛnnɛ yi, wɔatumi announce sɛ wɔn na ɛyɛ coach de ma club a ne din ne Athletic Club a ɛnnɛ yi yɛde saa results anaasɛ saa report no nso de reto dwa. Yɛn nyina nsuo no yɛntɛn no yɛba a, yɛbɛtumi akɔ pm wɔ fie na yɛatumi de afisɛm no atoa so. Rainbow Radio 87.5 FM.
Yɛmfa afisɛm no ntoa so na awiei ɛmfa ma atiefoɔ deɛ nnɛ yi yɛhyɛ aseɛ atumi de afiri Ghana football a ɛyɛ Ghana football wɔn so akakye. Na hyɛ no soma me sɛ nnɛyi no Otolomonsi League a mpanyinfoɔ de to dwa sɛ ɛka wɔn pɛ sɛ wɔn hyɛ aseɛ no nka Nyame yɛ adom a nnɛ season no ɛno nso atumi tɔ dwa ɛwɔ ɔman Ghana no ɛnɛ mpanyinfoɔ se yɛmfa to dwa sɛ wɔn kɔ asetena no wɔn pɛ sɛ Otolomonsi League no wɔn gye berɛ paa na afei no wɔn tumi yɛ mu nhwehwɛmu yie na wɔn de nneɛma gu n'akwam nti Nyame yɛ adom a Mpanyimfo a wɔn adwene sɛ 2020 2023 anaasɛ 2023 2024 season no na mpanyimfo betumi agye atom na afei no autonomous league no ɛno nso atumi ahyɛ aseɛ na Kunani Yiadom yɛ aberanteɛ baako a ɔsi akan de ma Boboko a ne din ne Wafa ɛnna report a me nsa ka no sɛ Hatofoɔ mpanyimfoɔ atumi ayɛ krado sɛ nnei no aberanteɛ no wɔbɛtumi akɔfa no na wabɛsi akan atumi de ama club a ne din ɛso ne Hatofoɔ na report a me nsa ka no sɛ ɛyɛ fifty thousand dollars ɛna mpanyinfoɔ pɛ sɛ nnee no atofoɔ bɔ bukuo no tua na five thousand dollars pɛ na wɔn atua ɛnu nti nnee no management ɛne board members no wɔn mo hwɛ anim sɛ wɔbɛtumi akɔntribiutu na afɛn wɔn atumi anya sika ɛde akɔ akɔfa aberanteɛ ne din ɛne kunadi yi adɔm ɛno ne kakra nnɛ yi ɛno so efiri hɔ de ɛba na mudasiri sarifu ɛyɛ aberanteɛ baako a wɔn hyɛ ka ɛde ma asante kɔlɔkɔ nyame yɛ adum a next month ɛbɛwura mu no twenty first july ne contract no ɛno nso ɛbɛtumi ayɛ nte ɛno nti asante kɔdɔ kwasi nnei no ɔma yɛ krado sɛ wɔn ɛtumi a opin office a wɔn hwɛ sɛ club yi tumi ba wɔn bɛtumi agya aberantɛ de din ɛne mudasiu salifu ɛtumi de ama wɔn na afei wɔn akɔ akɔsɛ kan ɛde wɔ hɔ mediama sporting club akakye ɛhɔ ne yɛbɔ awura na aberantɛ baako no firi lako divoa ne dini ama zimba ture wɔsɛ kan ɛde ma asante kɔdɔ kɔda na wɔn no yɛ adeɛ sɛ ghana ha deɛ wɔsɛ kan akyɛ paa Ɛnne yɛ ade sɛ akratofoɔ bɔ boku no, ɛhɔ na wɔsi akan, anaasɛ Mediama, ɛhɔ na wɔsi akan. Na report a me nsa ka ne sɛ Mediamafoɔ se Nyame adom a na season no aberanteɛ no anhwɛ yie a na ɔmma ntoa so antumi ne no nyɛ adwuma. Ne nyinaa ne sɛ wɔn gye die paa sɛ ne behaviour bi wɔ hɔ a ɛnsɛ, ɛmfata. Ɛno ne kakra a nnɛ yi yɛn nsa ka de firi hɔ. Ga kampanyifoɔ se yɛmfa nto dwa. Ɛnne wɔkɔ yɛ meeting. Enti ɛhwɛ anim sɛ Nyame yɛ adom a, sɛ top four ɛne ɛbɛbɔ o, sɛ top six ɛne ɛbɛbɔ o. Mpanyinfoɔ sei nei no, wɔn pɛ sɛ wɔn ne Accra Tufo bɔ boko no ɛka ho. Esiane sɛ wɔn gyedie sɛ Hearts atumi a qualify a, ɔkɔ akɔbɔ Confederation. Ɛno nti ɛnnɛ sɛ wɔn de wɔn ka ho a, ɛbɛtumi a prepare wɔn na wɔn nso atumi akɔbɔ Africa. Ɛno ne report a yɛn nsa ɛka. Na report a yɛn nsa ɛka ne sɛ, aberanteɛ a ɔsi ɛka ɛde ma Asgold a, ne din ne Yawano no, wɔatumi asan four-year contract de ama abɔbɔkuo a ne din ne Ismalia no wɔ Egypt. Ɛno ne kakra a nnɛyi ɛno nso afiri hɔ de reba. Richmond Ayi yɛ goalkeeper de ma Accra Tefo abɔbɔkuo no. Ɛnnɛ yi aberanteɛ no, wɔde nsɛm ahodoɔ de ato dwa. Wɔso bɛpue wɔ Ghana ha a, ɛyɛ adeɛ saa Tefo abɔbɔkuo no, wɔn na ɛyɛ club a ɛnnɛyi no, wɔn nso goalkeepers no wɔn wɔ bi paa wɔn yɛ very better na abranteɛ no hyɛ aseɛ sɛ wɔn owura ne din Richmond ayɛ ata wɔn nso nhyia kan de ama national team no da ɛna afei nso wɔn atumi de players ahodoɔ edin atutu dwa yɛn kɔ tie nsɛm a abranteɛ no din Richmond ayi wɔde to dwa. Yɛnhwɛ o, yɛwɔ yɛ mɛtumi aka sɛ yɛne yɛwɔ because yɛn nyinaa national team keepers wɔ mu. Ata akɔ Blaster na me nso mabɔ under twenty three, Bedi nso akɔ local and yɛwɔ senior and Domensa nso wɔ hɔ nom ɔno nso ɔde experience yɛ dɛn ɛtaa akyi. Nti no we are we are the best yeah wohwɛ key person a ɛkita no deɛ no achievement no a yɛayɛ no a we are the best. Rainbow Radio 87.5 FM. Wei ne nsɛm a Heart of Folk goalkeeper a ne din ne Richmond Ayi wɔn de too dwa. Na ɛnkɔ na yɛnkɔ piem wɔ nsɛm foforɔ mu. Aberanteɛ baako a ne din ne Samuel Nkum, wɔhyɛɛ kan de ma Asante Kɔtɔkɔ da. Ɛnnɛ ɔbɔ ne nku yi de ma Never Say Die Until the Bones Are Rotten. Na aberanteɛ wei wakɔ amonɔne akɔhyia kan ɛna ɔbɛpue ma nnɛ yi ɔba adwuma de ma atofo bɔ buku no. Aberante no atumi ne nsɛm ahodoɔ de ato dwa. Wɔso wɔn wɔ mfɛre sɛ nnɛ yi ɔhyia kan wɔ Ghana Premier League no na wɔgye die paa sɛ yɛn nso yɛ deɛ nie. Ɛno nti ɛnnɛ n'ani gye ho nso wɔ Ghana Premier League no mu. Yɛnkɔtie. I think sɛ me coming back is something that I planned.

Again eh so it's not about because ebia player no wasa nti na waba I was having one year contract but I cancelled the contract to come because I also want to bring the experience in the game because that is where that is what we have so that is why I came to Rainbow Ghana Premier Radio League. 87.5 FM. Wei ne nsɛm a aberanteɛ ne din ne Samuel Nkum ebuee wɔto ɛde too dwa na ɛno akyi no ebuee sɛ akasa kakra na wɔse ɛnɛ yi Wobetu atufo bobokuo no fo esiane sɛ sɛ wokɔpiem wɔ Afrika a, wonhia adequate preparation. Ɛno nti ɛnnɛ yi no, sɛ woannya adequate preparation a, ɛbɛ a lot of questions na yɛbɛtumi anya wɔ club no, woanhwɛ yie a na performance no agye agu.
Wonim sɛ ade ɔndɛ deɛ wongye cup no a, wombɔ ka nkɔ wombɔ ka nkɔda hotel, wombɔ ka nkɔfa flight ne adeɛ, but wowɔ anidasoɔ sɛ wobɛgye a, saa nyamanyama nyinaa wobɛtumi. ayɛ na aboa team no nti I think sɛ ɛsɛ teams no if if you really want us to go and take the cup and which we know sɛ ɛnyɛ easy going to play Africa no dabia meka sɛ ɛnyɛ easy ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ tournament bi a ɛyɛ the whole Africa nti obia represent ne man nti sa such tournament no wokɔ na wanyɛ full prepare I think there's a lot of there will be a lot of question mark. Rainbow Radio 87.5 FM. Wei ne nsɛm a ɔwura ne din ne Samuel Nkum abuei wɔde ato dwa. Yɛnyina nso na yɛmfa nsɛm no nyinaa mfa nsi. Na Mister Steiner nhyɛ dwumadie no de maa me. Nhyira ba Kwabena Asiri fi wɔn so ta akyire. Edin a megye so yɛ Fantastic KG. Mesɔre so. Na makɔ na Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron kaseɛ no atoa so wɔ Rainbow Radio International eighty seven point five ɔva. Dɛn ade na wopɛpɛ wɔ wiase? Dɛn na wopɛ paa wɔ wiase? O nyamesom.
Eye, ntua so kɔ. Aye kɔ, kɔ, kɔ. Yɛ o. Ɛɛ, abusuafo, ma mo aha. Mibisa na saa asɛmfua yi a, wohu sɛ nyamesom no koraa bɛsom wɔ dɛn? Wobɔ mpae no wie a, wobɛda dɛn? Adom City Estate, mekamfo ama wo. Ɛbere wɔ Akuapem. Da biara ɔse makora menya two bedroom ansa na meware anka eyi na mesɛ biriw akuapem Yehowa bɛyɛ w'adom tutu sika nkakra nkakra Adom City Estate wɔ asase nso wɔ beaeɛ a ɔdan no wɔ no na mede mise ɔdan no w'anwen ankasa two to four bedrooms wo drive ba Kotoka International Airport a yɛn wimhyɛn gyinabea no twenty to twenty five minutes na wadu hɔ two hundred thousand two billion tutu sika no na wode ato na nea aka no wɔbɛma flexible terms na wode atua. Frɛ 0509 56 2543, 0501 28 9066. Adom City Estate, the pride of housing.
Abusua, yɛkɔ yɛn anim de ama ne yɛbɔ ɔkaseɛ. Grace Homeopathic Clinic ɛwɔ asɛmɔdɛm a. Mepakyɛ wokɔ Grace Homeopathic Clinic a, sɛdeɛ wo condition no teɛ biara wobɛnya w'ayaresa. Mepakyɛw yɛyɛ leading homeopathy clinic in Ghana, yɛnam homeopathy kwan so sɛ ɔmanfoɔ ayarewa ahodoɔ biaa, ɛno nti yadeɛ biaa no a ɛtetee woɔ no ɛne Grace nkasa, general consulting, lab service, general body scan, physiotherapy, dietary counseling ne nyinaa yɛ free wɔ Grace homeopathic clinic. Mepakyɛw ɔ Medina Kakyabɔ last stop, frɛ Dr Grace 0556 181 666, 0556 one eight one six six six anaa zero two zero zero zero six seven five hundred. Na yɛfiri Grace Homeopathic Clinic a na yɛde wei ɛresɔ so ama bɛma if you want to stay healthy paa ma wo nsa nka Health Link Healthy Man Tablet ɛbɛboa wo ankasa ɛdi dwuma nwanwaso wɔ nipadua no mu ama wo stay healthy ankasa. Mepakyɛ creatine ɛwɔ mu o ɛma vigor, vitality, energy. Ɛbuilde wo muscles ama wo yɛ strong ankasa. Korean ginseng extract wom a kyerɛ sɛ ɛreduce stress. Obi wɔ hɔnom a wo hyia no na ɔka kyerɛ wo sɛ oh me afe na me wɔ thirty years anaa thirty five years wo hwɛ no anim a asɛ ɔwɔ bɛyɛ fifty years yee wanyini agya wo mfie ɛnyɛ da biara meka sɛ ma wo mfie no mmom nyini nyaw obi wɔ hɔ mpo a wo hyia no ɔka kyerɛ wo sɛ oh Me wɔ forty five years wobɛka sɛ woyɛ sure because wo ho na o look very young ɛno nti no na kyerɛ sɛ health drink healthy man tablet ɛdi n'asɛm ama no ɛwɔ anti aging property wɔ mu a ɛyɛ ma wo paa wobɛnya bi wɔ pharmacy ne chemical shops ahodoɔ mu Ghana fana baabiaa Pharmatras pharmacy ɛna ɛde firi UK abrɛ woɔ bɔ wura any of their branches mu wo nsa bɛka bi frɛ Pharmatras zero five six one

nsɛm no nyinaa mu ma ɛyɛɛ sɛ koranyenn sɛ mmɛ kwan a mɛfenka sɔnhwee no mu. Afei Abiriw, Akuapem a bɛbaa teatea no, ɔbɔɔ akyi dɔm, na afei Nana Adwoa, Nana Adwoa Daakoro mɛbɔ no koro din wɔ ha kɛ, ɔno nso bɔɔ n'akyi dɔm. Afua Sikapa, Bukuruwa, yɛ ofi hɔ a na ɔkɔɔ saa hɔ no kwae wɔ hɔ sɛ, na afei Nhyiraba, wɔn nyinaa bɛ bɔɛ akyi dɔm. Yɛn a yɛsom mo yɛ me, Kwadwo, Asie du ansa me ne anuanom. Kwabena, Agyapong ana afei? Maame,
Yafra, Antwi wo asiago nɛ ɛyɛ yaw wɔ da yɛda mo nyinaa mo ase ma mo ani teɛ. Rainbow Radio. Yɛde aburokyiri aba Ghana. Yɛde Ghana akɔ aburokyiri. Aburokyiri. Wo ho akyɛ papa.